mantogane o tshimang ke rile ke nyoko bolela le wene gana o kwe gape nna ga ke tsere o kwatetseng mpotse re kgone o e boledišaka e banna ke re a gona ntho e ke nyaka go bolela le wene ka yona manto ga ne ke go dire engetlhe bolela le nna maja nna ke nagana gore wene ga o iše felo ka nna O ra jwang mogatšake? Ka bona ko o kgathalela go fetiša dilo ka moka. Ge o nkgathalela, wa yo sa nthuše ka mebereke ya ka mo rumong. Wa tseba pelo ya ka ya baba go bolela nnete like ke a ngwala ke a ngwala be ke ye ka moka sebakeng sa gore nna ke be ke bala ke nna ye mokgwa ke busy ke apeelana le wene mantwa Wena wa lepelela man. Sa mosadi ke dipitša. Aowa, mm gape wena o nyoko gore nna ke acte jwalo ka mosadi mo go wene. Mola o sa nyala. Aowa. Ai man. Nna ebile be ke nagana gore o kwatišitše ke tše dingwe. Ke eng? Gana o bone selo se se wrong ka nto re bolelago ka yona? Nna gape ke go botša gore nka se dire mebereko ya basadi. Kgan, Mola nna ke be ke se gona ebe o apeela le go hlatswetša ke mang? Mando, Gape nka se go fe tšhelete then after bo wena wa expecta gore ke tlo go thuša ka mebereko ya ka mo roomong aowa. Oo, go ya ka wene ke gore o re wa mpatela gore ke ya go hlatswetša ke ya go cleanela ebile ke ya go apeela. O se ke wa ntšhela mantšu ka gatong. Aowa, mm ke seo se bolelago mose. A re tlogele tšeo my love. ke re ke kopane le semo lehono hei ei ke ro ntena jwang motho wa gago ei a semo ke noga shemo na ebile ke dume go ka ba tšhomi ya gagwe o ka bolela gape gape be ke lebetse founu wa ka kua tafoleng se ka bo tiletile dilo tšaka Nka delete eng mara sa gago? Hwi, nna phone wa gago gape le go e swara sa nka ka e swara. Ke no tshepa gore o mpotša nnete. E nka hwetša dilo tša ka di sa felela ka mokgwa ke di šileng ka gona, a re tlo kwana serious. Ao, gane why o ganeletše gore nna ke swere phone wa gago wena? Goba go na le se o se utago? Nka uta eng mara? Na gape ke fetogile a ke sa cheater? Nna go bolela nnete e be ke nyoko swara founu wa gago bothata ke ko lepoteswa e le gore o nyakang founung yaka kamo go bolela nnete nna ke rate ka tsela yeo re dirago dilo ka gona sam ka moka go rena re a tseba gore wa ba maaka ke a itshola ka tsela e be ke go swere ka gona Ke go botša nnete, ke duma nka re nka bušetša nako morago and a go kgonege. Ga o deserve dilo tšeo di go diragaletšego. Sam, pelo ya ka ya baba. Sorry warra, o tla apply go ya go ngwala special exam. Probably ba tla go fa chance ye nngwe. Ke tloga ke inquire re fetša go ngwala exam. Ka mo ke go soletše rice ke e beile kua godimo ga tafola. A Sam ke a leboga ebile ke tshwere ke tala. Tsamaya o ja re kgone go tsamaya re ngwala exam. Sam ke ini ntho ele ya gore o change? A ka rata ka tsela yeo dilo di diragetšego ka gona beke ye. Ke nyaka gore go be le phise gare ga ka le wena. At least motho na le roommate ya o mo rata. Mantwa, Na yena go bolela nnete ke lapisitše ke go ja borotho furugo e nngwe le nngwe. Gane o nyoko jang? At least apea something motho wa Modimo. Nape marotho a gago a ntapišitše jwale, ga ke sa kgona. Maja, Na nke se kgone go apea gona jwale? Ko ngwala ka eight. Gape tše tšona ga se tšona nne. Motho go no phala ke ga a dula nnoši. Maja, Gane wa yo sena tanki so? O tsha ka mokgwa o ke go hlokomelago ka gona, ga se wena o ka bolelago so. E re nna ke ikhomolela ka gobane motho ge a bolela šetse ba no re o nyako boelana le Lulu. Ai. Wa kwa kere o go ka tshele lekgolo wene. Hle motse gore sa hlakgatša mona nna le wena re a twana. Le nna ke thabela gore o ntshwaretše warra, ga go nyake re elwa man. Ka moya fa o badile mara wena, biochemistry ya raga papa. A ka kgona go bala sharp ka baka la stress mara I tried. O re you tried? That's not enough. Gape ola module ga o nyake o wela ka godimo. Mara ke sure ya gore ke o phasa. Hai! E re nna ke e gomolele pele ke senya dilo mola re thomile go kwana. Sam, he gape ke re ke bone gore wene le ka mo mm, le tlile mmogo mo gane le thome go kwana sesi gane wa rata ditaba tša batho so awa gape nna ebe ke re marata ditaba ko ene gare ga rena o kgona ke maja go chithela maja o chentšhitše ga a sa cheater and o rata nna ke le ke noši no O a tšetlaetša, sesi. Matša ga a go rate wa go šomiša. Haai, suka, o tseba'ng wena? Oh, re tla bona gona. Nna yena ke re le ka se felele felo. Haa, ui, fo ba o sa tsebe Billy, yela yena ke forever yena wa ka. Ke re forever yena. Sesi, re nna re go botša. Lesogana ge le go rata, le ka se go tšhithelele ga one.

Ka mo, Gane, gwa e be o ema-ema somo la re be re ngwala examo. Mantro, Eish, ke nana nka re ke tshwere ke mala. A fa o kgonne o fetša mara gape be o sa dule fase nako e telele. Ke ngwate question tše pedi fela. Hee banna, Ee! Mantro a lotša ka le tsamaye shapo semester ye. ka mo o nyaka go mpotsa gore o arabile di-question tše pedi fela a fa mare wena o e feditse question one a ke fetša go ngwala ka mo gane o jeleng sa go go kitimiša so Sam o re o endleni? Go botša nnete, Renzo, nna motho yola o ntapišitše. I find it hard ku ba ni themba leswi u nbyela ka swona. A ke mo cheletše Epsom salt nna tšeo? E be ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Ka mo, gane go diragala eng ka wena? Gane wa o loma ke mala? Sam, ape mala a ka a o tobabe ene a ke tsebe bothata keng. O ra bjang? Ga na go kitimiša? O se ke wa fela pelo, tlo ba shapo. Eish, e re ke kitimela ka ko toilet. Ka mo ga ntsebe gabotse, ke nyaka go mo ruta go phela le batho. O e ratile mosileng ka go tlola body lotion ya ka. Ebile ke napile ke tena ke taba ya gore o swere laptop ya ka ntle le tumelelo ya ka. Ka dilo tša ka gona a ke na skisi.

Rantzu, I think we are moving too fast. Ke kgopela o mphe nakonyana ke sote dilo tša ka, re tla tla re tšwela pele. Are you breaking up with me? No, ke no nyaka gore o mphe nakonyana, ke nyaka go ke nagana. gape ke second semester no yo di thomme go boa mm. ee ke august ebile e segale ba tlo thoma go lengwadiša di-test o sa reng gape ke re ke kwele lecture rena mmetse re tlo ngwala test go segale ba ntwafetša go ja ke go tropic wa campuseng ke nyako yo bona ragadi waka hei maja gape sa lo reka koloi ga o sa dula rumong shem mm. aowa mothaka a se gore ke thoma go ema ema mekgwa ke gore ragadi o nele le ngwana so o thuša ke nna dilong tše ntši maja ga bone sa lo mpotsa gore ragadi wa gago movetse mo caltoons mara a sa nka o ntsebiša yena Yoo, my love, gape sa le thoma o nkiša tlelaseng. Yoo, gape a ke sa latela wa kwa. Mantwa, gape o ka se latele go ya tlelaseng o na le boyfriend ya go ba le koloi. Aww. maja gape ke gale ke go emetše o be o le kae eš lulu be ke sa felegeditše mantwa kwa campuseng okay a re tsamaya re reka dilo tša ngwana ke nyaka go feta le ka mo chemising ke reke something a gona bothata mare ke nyaka re ye go reka dilo tša ngwana pele um re tla gona re ya koo